די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט. דא וועט איר הערן אלץ אויף אידיש, אינטערוויוען מיט קינסטלער, געלערנטע, שרייבער, געזעלשאפטליכע טוער און אלערליי געסט. דא וועט איר הערן מוזיק למשל אידישע פאלקס מוזיק, טעאטער מוזיק, חזנות,

מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.

אזוי האט זיך אנגעהויבן מאיר לאקיש'ס ערשטער אויפטריט ביים אידישן קול, מ'האט שוין דערקענט זיין טאלאנט צו רעדן פארן עולם. שפעטער אין צוויי טויזנט זעקס האב איך זיך אנגעשלאסן אין דער שול יונג איזראעל אוו ברוקליין, כ'האב געהאט דעם חוב צו זאגן קדיש פאר דער מאמען וואס איז דעמאלט נפטר געווארן, און דאן האב איך זיך ווייטער באקענט מיט מאיר און ער איז געווען א באלן צו רעדן אויף דער ראדיא. גערעדט וועגן סוכות, חנוכה, פורים און פסח, און מיר זענען אים זייער דאנקבאר. און ער האט אויך גערעדט וועגן אנדערע טעמעס. מיר שפילן זיינע רעקארדירונגען עד היום, וועלן דאס ווייטער טון, ווייל מענטשן האבן הנאה דערפון און לערנען זיך אסאך וועגן אידישקייט. היינט וועט איר הערן אויסצוגן פון מאיר לאקוטש'ס רעקארדירונגען, ווי אויך וועגן אים, צוערשט פון מיין ווייניגקייט האט איר שוין געהערט, און באלד וועט איר הערן אן איבערבליק אויף זיין ביאגראפיע פון שלום בענפעלד, מיין מיט-אנפירער פון אונזער פראגראם דאס אידישע קול.

זאל ער זיין א גוטער בעטער און האבן א ליכטיגן גן עדן.
ר' מאיר לאקיטש איז געבוירן געבוירן אין ווארשע אין נײַנצן צוויי און צוואַנציק און דארט אויסגעוואקסן אין א פרומער משפחה און זיך געלערנט אין דער ישיבה עמק הלכה.

נאך דער אקופאציע פון ווארשע, וואו די משפחה האט פארשטייט זיך שטארק געליטן אזוי ווי אלע אידן, האט זיך ר' מאיר'ן איינגעגעבן צו אנטלויפן פון ווארשע איבער דעם טייך ווייסל, קריכנדיג איבער א חורב'ער בריק, און אזוי פריער אדער שפעטער אנגעקומען אין דער סאוועטישער זייט פון דעם צעטיילטן פוילן. דארט אין דעם אזוי גערופענעם סאוועטישן גן עדן איז זיין גורל געווען דער זעלבער ווי אלע וואס האבן זיך אפגעזאגט אנצונעמען די סאוועטישע בירגערשאפט, מען האט אים פארשיקט קיין סיביר אין א לאגער אדער גולאג וואו ער האט געלעבט אונטער אוממענטשליכע באדינגונגען. אבער שפעטער האבן די סאוועטן געשאפן א מין פוילישע ארמעי פון די פוילישע פליכטלינגען אין סאוועטן פארבאנד, און מיט דער ארמעי איז ער געווען צווישן די וואס האבן באפרייט זיין היימשטאט ווארשע. אלס ס'הייסט באפרייט, די שטאט איז געווען באפרייט אבער די אידן זענען אין ווארשע שוין מער נישט געווען און אין ווארשע איז קיינער נישט געבליבן פון זיין משפחה, אלע זענען געשטארבן אין געטא אדער פארשיקט געווארן אין טויטן לאגער טרעבלינקע. אונטער אזעלכע באדינגונגען זענען אידן נישט געבליבן לאנג אין דער חרוב'ער ווארשא, א סך פון די עושרת הפלטות זענען אוועק קיין לאדזש, וואו א שטיקל אידיש לעבן איז נאך געווען מעגליך, דארט האט ער זיך געטראפן מיט זיין פריינד, און ר' ר' שמחה הויכגעלערנטער. זיי זענען פון דארטן אוועק ווי אסאך אידן פון פוילן אין די די פי לאגערן פון דער אמעריקאנער זאנע פון דייטשלאנד וואו ר' שמחה הויכגעלערנטער האט אים געפירט צו דער חופה צוזאמען מיט זיין כלה איטע לעשמאן.

און זיין פרוי איטע איז יארן לאנג געווען א געטרייע באדינערן אין דער מקווה פון דעם באסטאנער רבינ'ס שול. ר' מאיר איז געווען אן אויסערגעווענליך פיינער בעל קורא, און געדאווענט אין דעם באסטאנער רבינ'ס שול. איין טאג האט זיך געטראפן אז עמיצער פון אן אנדער שיל, פון דער בלו היל עוועניו שיל אין ראקסבערי, איז אריין אין דעם באסטאנער רבינ'ס שיל, און דארט האט ער צופעליג געהערט ווי עס דאווענט ר' מאיר, האט ער אים תיכף פארבעטן אויף א פראבע פאר שמות אין דער בלו היל עוועניו שיל. די שיל איז געווען א ליטווישע, און מאיר פארשטייט זיך א ווארשעווער מיט אן אנדערע אקצענט, און דאס וואלט אפשר געווען א פראבלעם, נאר ביי דער פראבע איז אויך צופעליג געווען דער גרויסער ר' יוסף סאלאווייטשיק דער רב זיינער א לאנדסמאן פון ווארשע. די צוויי האבן זיך דורכגעשמועסט און דער רב האט פארשטאנען אז אז ער איז א גרויסער למדן און אן אויסערגעווענליכער בעל קורא, און ער האט געזאגט צום עולם אין דער בלו היל עוועניו שול אז ס'וואלט געווען א כבוד פאר זיי צו האבן אזא חשוב'ן אידן פאר א שמשׂ. די פראבע איז געווען א דערפאלג. ר' מאיר האט געדינט נישט נאר אין ראקסבערי און אין באסטאן, נאר אויך אין יונג איזראעל פון ברוקליין, און געווארן באקאנט איבער גאנץ גרויס באסטאן, זיינע שיעורים, זיין דאווענען, זיין חכמה, זיין פריינטליכקייט, און זיין הכנסת אורחים האבן אים געמאכט פאר א מין צווייטן טאטן פאר הונדערטער

אין מיינע טעג, לאמיר כאטש יעצט אביסעל אליינע דערפון, וואס איך בין די בעל קורא אסאך מאל געווען אין יענקי זעלע פאר יארן לאנג, באט עפעס וועל איך אייך געבן בלויז די טאן און די פילינג אטא פון די היינטיגע פרשה וואס מען גייט לערנען אין שמיני עצרת. און נאכאמאל וויל איך אייך באטאנען, אויב איינער האט זיך האט צייט, קומט צו גיין נאך שבת בראשית איז דער ערשטע שבת וואס מען הייבט אן צו ליינען אונזער תורה, די ערשטע מיט די ערשטע פאר פסוקים, די ערשטע פאר ווערטער, די וועגן דעם וויל איך רעדן מיערצעשעם אטע דעם שבת בראשית, און איך בעט אייך אלע אויב איר קאנט, אויב ס'איז מעגליך פאר אייך, קומט צו גיין אין יאנקיזעל, איך בין זיכער אז איר וועט האבן הנאה צו הערן אטע די פאר ווערטער. ס'איז דא פארשטייט זיך אז ס'איז דא פראגן און ענטפערס, טאמער ווייס נישט א מענטש אזויפיל איז אויך נישט געווענליך קען ער פרעגן, אויף אלעם בעט איר ענטפערס וואס מ'וועט נאר קענען און יעדן און יעדן איינעם העלפן. יעצט אביסל ליינען פון די קריאת התורה. אסור תיאסר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה.

לארול את ה' אלקיך כל הימים וכי ירבה עמך א גוטען אווענט אלע צוהערער, ערשטענס אזוי ווי די גאנצע באסטאן קהילה איך האב געווען זייער נעבעך צו הערען די פטירה אויף אונזער די ר' מאיר לאקעטש,

איז געווען דורך די ווידיא די פילם פון מיין חתונה איך האב געקומען פון ניו יארק און נײַנצן יאר צוריק איך האב דא חתונה געהאט אין קעמברידזש. נאכן חתונה נאך אפאר וואכן נאך א מאנאט ווען מיר האבן באקומען די ווידעא די פילם פון די חתונה איך האב געקוקט דעם פילם איך האב נישט געוואוסט א מערסטע פון די מענטשן וואס האבן געווען פון מיין חתונה ווייל ס'איז געווען דא אין באסטאן אבער אלע ווען זענען געווען אלע זענען געווען די משפחה און די חברים פון מיין שווער און שוויגער. אין דעם ווידיא זעה איך א איד מיט א שיינעם פנים, שיינעם ווייסעם בארד, קוקט אויס אכציג יאר אלט, טאנץ און טאנץ און טאנץ מיט מיינע חברים מיט אזא ליבשאפט, מיט אזא שמחה, מיט אזא ענערדזשי, האב איך געפרעגט ביי מיין שווער ר' חיים פלוס, ווער איז דא דער מענטש? האט ער מיר געזאגט יעמאלט דאס איז די ר' מאיר לאקעטש פון אונזערע קהילה און דעמאלט ער האט מיר דערצעהלט וועגען ר' מאיר לאקעטש און דאס איז די ערשטע מאל וואס איך האב געהערט וועגען איהם און ער האט טאקע מיר געזאגט מיין שווער אז אין די צייטען ווען אסאך אידען פארגט קומען פון רוסלאנד איז מיין שווער פלעגט מאכן פאר זיי א ספיצעל סדר אין יאנג איזרעיל אויף ברוקליין ווייל זיי האבן נישט געקאנט נישט געקענט טון סדר ביי זיך אליין זיי האבן נישט געוואוסט גארנישט איז האט מען געדארפט עימיצער זאל צוגרייטען דעם עסן פון די סדרים איז ר' מאיר האט טאקע זייער געהאלפן אים צוגרייטן די פסח דארום פאר די אלע רוסישע אידן אימיגרענטס וואס איז געקומען קיין באסטאן. איך האט ר' מאיר האט מיר אמאל דערציילט אז ער האט געהאלפן נישט נאר פאר די סדרים באט ער האט געהאלפן אסאך צו ר' מאיר גורקא וואס האט געהאט דא א סקול א אשכול פאר די קינדער איך מיין אסאך קינדער פון פון די רוסישע אידן און ר' מאיר האט מיר דערציילט אז ער האט אים געהאלפן אסאך און ממש געזען ניסים און די ברכות פון אייבערשטער ווען ער האט דאס געטון צוזאמען מיט ר' משה גורקא דערנאך א צוויי יאר צוויי יארן שפעטער ווען איך האב געקומען קיין ברוקליין כ'האב דא געעפענט א חבד האוז, און די ערשטע זאכן איז געווען צו מאכן א מנין פאר ראש השנה און יום כיפור, צו די אידן וואס פילן נישט אזוי באקוועם אין דעם רעגולער שעות העיר, מיר האבן געמאכט א ספעשל מנין אין האלידעי אין, דער מנין האלט ביז היינט, יעדע יאר מיר מאכן דארטן א מנין, מיר האבן געהאט מחזורים און אלע זאכן, אבער ס'איז געוואלט א ספר, ס'איז געפאלט א ספר תורה, גלייך האב איך מיר געקלונגען צו ר' מאיר, און ער וויטאוט קיינע פראבלעם האט אונז געקראגן א ספר תורה, ערשטנס איז געווען דורך יונג איזער זכ ל דארט איז געווען דעם שמש, האט ער אונז געגעבן א ספר תורה נאר פאר יום טוב, אבער נאך דערנאך וואס מיר האבן געהעבן מאכן א מנין איינמאל א מונה, דערנאך צוויי מאל א מונה, דערנאך יעדער שבת, האבן האט ער אונז געגעבן זיין פריוואטע ספר תורה, מיר האט דאס געבארגט פון אים, און דערנאך איך מיין ווען ער האט געפארן קיין דעטרויט ער האט דאס גענומען מיט זיך. בכלל ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט, כאטש ר' מאיר איז דאך געווען געקומען פון ווארשע, און אידיש איז געווען זיין מאמע לשון, נישט קיין ענגליש, און בכלל ער האט געלעבט אזוי ווי ווי ווי אן אמת'ער איד פון ווארשע אדער פון ירושלים, נישט נישט געוואוסט פון די אלע זאכן וואס טוט זיך אין וועלט, אבער ווען עס האט זיך געהאלטן וועגן יונגע אמעריקענס מענס און פרויען סאם האו האט ער געהאט א שפראך מיט דעם און זיי פלעגט פלעגט קומען צו אים און רעדן מיט אים און לערנען מיט אים איך מיין אז זיי האבן געהערט נישט קיין צו נישט צו זיין ווערטער באט צו זיין נשמה און צו זיין האַרץ, און דאָס וואָרט, און אַזוי זיי געבליבן פאַרבונד מיט תורה און מצוות און אידישקייט ביז היינט. איך ווייס אַ פּאָר פון זיי וואָס צו ליל ברענט נר, זיי זיינען היינט אידן וואָס האָבן אַ פאַרבונד מיט די דזשואיש קאָמיוניטי און תורה און מצוות. עס איז געווען א פארגעניגען צו הערן און לערנען אין תורה, שטיין א חזן, פאר מיר ספיציעל איז געווען א איך פרעג זיך אלעמאל גלייך צו הערן ווי ער זאגט כל מלא רחמים, יעדע שבת אין מנחה אין יונגיזעל פלעגט ער האלטען די ספר תורה נאכן קריאה, זאגט ער פארמאך די אויגן און זאג אן די תפילה קל מלא רחמים מיט א ספעשל נוסח מיט א ספעשל ניגון פאר די אלע וואס דארפן האבן א וואס האבן א יארצייט אינעם קומענדיגן וואך, ביז היינט איך געדענק זיין נוסח פון קל מלא רחמים, און אפילו ווען מענטשן היינט בעטן ביי מיר אדער אין א לווי' אדער אין א יארצייט צו זאגן און צו זינגן די תפילה, איך פרואוו ווי אזוי איך קען אז דאס זאל זיין ענליך צו זיין ספעשל נוסח פאר כעל מלא רחמים. ס'איז געווען העכער א פארגעניגן צו זען די שיעור, די קלאס וואס ער פלעגט געבן אין יענג איזרעיל יעדע שבת צווישן מנחה און מעריב. ערשטנס צו זען אז ווי אזוי זיין פלוי פלעגט קומען פון די ווימענס סעקשאן פון די עזרת נשים צו די מעין שול און העלף אים צו צוגרייטן דעם שיעור, ס'וועט איר ברענג די די די ביכלעך און די טשערס און אלע זאכן, און ס'איז געווען א פארגעניגן צו זען וויפיל כבוד און וויפיל הנאה זי האט פון זען פון אירע מאן ר' מאיר ווי אזוי ער לערנט תורה מיט אנדערע אידן, און די קלאס איז געווען, איך מיין איז ער פלעגט דארט לערנען שלחן ערוך, פלעגט ער לערנען הלכה, אבער ס'איז געווען נישט אין א טרוקענע שיר, ס'איז געווען מיט חיות, ס'איז געווען מיט געשמאק, פלעגט ער דערציילן מעשות, פלעגט ער דערציילן פריוואטע מעשות, מיט אזא, מיט אזא ענערגיע און מיט אזא דראמא, וואס ווען דו האסט געהערט דעם שיעור פון אים, דו ביסט געווען דארטן אין דעם שיעור און דו האסט געפילט וואס מ'רעדט זיך. איך וויל צעכערן נאך איין נקודה פון ר' מאיר, איך האב אים נישט געוואוסט פאר אסאך יארן, נאר אין די לעצטע יארן, אבער ס'איז געווען אן אינטערסאנטע זאך אין זיין פערסאנאליטי. פון מיין זייט, ער איז געווען א זייער שטארקע מענטש. ערשטנס, נו, ער האט דאך געלידן דורך די מלחמה, און דארט האבן די האליקאוסט און קומען צו און קומען אהין, און ער האט געדארפט זיין א שטארקע מענטש צו דורכגיין די אלע יארן און צו בלייבן א נארמאלער א נארמאלער מענטש. ס'איז דאך געווען זייער שטארק ווען ס'האט ספעציעל ווען ס'האט זיך גערעדט וועגען זאכען פון אידישקייט און און שלחן ערוך און תורה און מצוות געווען זייער שטארק דידענט לייק עני ברעיקס אמיין דו האסט אריין געווען צו זיין שטוב דו האסט געפיהלט אז דו ביסט יעצט אין ירושלים אין מאה שערים ביים גרויסען רב ער האט מיר אפילו דערציילט אז אפילו וועגן זיינע קינדער ער פלעגט זיי שיקן מחוץ פון שטוב ווען זיי זענען געווען יוגנט, יונג, ווייל ער האט געוואלט אז זיי זאלן באקומען די בעסטען בעסטן אידישן חינוך. פון דעם צווייטן זייט ווען זיי האבן זיך געהאלטן וועגן אן אנדערע וועגן אן אנדערע איד יעמאלט איז ער געווען סאפט, יעמאלט איז ער געווען סענסעטיוו און געפילט וואס די אנדערע מענטשן דארף, און פלעגט טון און פלעגט מאכן טעלעפאנען און פלעגט מאכן אלעס וואס ער קען זיי צו העלפן דעם אנדערע איד, סא ווען איז געווען די פלאץ און די טיים צו זיין א שטארקע מענטש, יעמאלט איז ער געווען זייער שטארק, אבער ווען עס איז געווען די צייט און די פלאץ צו זיין א וועכער און א סענסעטיוו מענטש, דאס האט ער געטון יעמאלט, יעדער זאך און יעדער פלאץ ווי אזוי צו דארף זיין. איך האף אז מיר זאל דענקען אים, מיר זאלן דענקען זיין לעבן, און מיר זאל אויפפירן אין זיינע וועג, און אם ירצה ה' באלד מיר וועט אים זען צוריק ווי ס'שטייט ווען משיח זאל קומען זאל זיין תחיית המתים והקיצו ואר אנן נמשך נרפא אין די קומענדיגע גאולה אין אונזערע טעג. א דאנק.
This is WUNR Brookline.

וואלט ער געקאנט זאגן, דאס איז געווען מיין די גרעסטע איבערלעבונג וואס כ'בין געווען, ווען די קומע האט זיך אויסגעבראכן, די מלחמה מיט מיט די דייטשן, וויאזוי איך בין אנטלאפן, וויאזוי כ'האב ווי דער רבונו של עולם האט מיך געראטעוועט, איין איינציג קינד, די גאנצע משפחה, אלע זענען אומגעקומען אין אין טרעבלינקא מיט די אלע געסט שמערן, איינציג וויאזוי איך בין א טינעידזשער, א יונגעלע. בין איך אנטלאפן צו וועם דאס איז די מאמענטן טייערע מאמענטן דאס איז נישט אויף וועט זאגן א טעיפ וועלכע וואס ס'איז נישט אויף יעצט צו ציילן ס'ציט זיך זייער לאנג און ווי זיי ווי זיי און די געזעגענט זיך מיט מיט מיט מיין טאטע מאמע איר קאנט זיך נישט פארשטעלן ווי מענטשן וועט דאס הערן איז אויסערגעווענליך ווי זיך אבער ווי דאס איז אדורכגעגאנגען די די פעריאד די צייט

און עס איז געווען לעבן די שול ווי קאסאוו איציק האט געזינגען דארט, נאזשיק שול, עס איז יעצט געווען אויף די פעיפער, די נאזשיק שול שטייט נאך, עס איז נאך דא א אידישע קאמיוניטי דארטן, נאך דא א רב, און די שילד גייט נאך אויף, איך האב אסאך צו דערציילען פון די נאזשיק שול אליין. איר האט געהערט צו ראטה? איר האט אליין געהערט צו ראטה פאר די מלחמה? דעם חזן צו ראטה איר האט אים געהערט? אז קעסנער וואוינט לעבן מיר. ער האט געמיינט איך לאנד אויף די קאמיוטער טאווער און איך הער פאונס געדאנק וואלט א לעבן איין צימער דעש אויף צו ווינטער ער זאגט מיר ס'איז סאראטע וועט ווען הערן ער'ט געהאט א דער דער דער דער דאקטאר סאראטע איז געווען די חזן ער'ט געהאט א טאכטער זי איז געווען א א דענטיסט נאך די מלחמה האט די מלחמה האט זיך גענדיגט גיי איך גיי איך אויף די סטריט דארטן אויף די צווייטע גאס קומט זי מיר צו א פרוי, אוי יו יו לאקעטש יו יו יו די בעריש לאקעטש, איך זאג יא איי עם, אוי מיין גאט זי געווען זי געווען די וואס איז געבליבן לעבן מאוחד, זי געווען איבערגעטוהן עס א גוי'איש האט איהר פנים איז געווען א גוי'אישע פנים, האט זי מיר געטראפן און דאס איז אמאל געוואוינט נישט ווייט פון די הויז דער לעבן. סאו האט ער וואלט דורכגענען מיין מיין דאס א גאנצע מעשה סאיז יעדע זאך איך צוג מיר באך גאנצע מעשה מיט שטונדנווייז יעדע פיצעלע אזוי איך דערציילן עס האט נישט א שיעור. א גוטן אווענט אלע, איך וויל צון ערשטנס זאגן א גרויסע דאנק צו ר' מאיר, ר' מאיר דוד פאר בכלל אננעמען די אחריות און פירן די אידישע קהל, מהנה זיין אזויפיל מענטשן וואס שטראבן און געדענקן און ווילן הערן דער אידישע שפראך. טאטע איז אלעמאל געזאגט אויסגעדריקט א פריינטשאפט מיט ר' מאיר מאיר דוד און זיך שטארק גוט באהאנדלט צוזאמען, ניט נאר וואס זיי האבן געהאט די זעלבע שפראך, נאר זיי זענען געווען טאקע גוטע פריינט, און איך וויל אייך באדאנקן און די גאנצע עולם וואס הערט צו צו דעם אידישע קול יעדע וואך. געבענטשט זאלט איר אלע זיין און קענען אנגיין, מ'קען יא מ'קען זאגן אז דאס איז אן עבודת הקודש צו האלטן אידן צוזאמען אין אזא פארמאט, דאס דאס איז א גוטע זאך און איך געב א ברכה עס זאל פאר אסאך יארן קענען אנגיין מיט די עבודה. איך וויל זאגן א כ'וויל זאגן אפאר ווערטער וועגן פאטער זכר צדיק לברכה. קודם כל וויל איך זאגן אז איך רעד אידיש. איך טאקע רעד אידיש, אבער מיין אידיש איז ניט ווי די טאטע'ס אידיש. דאס הייסט אז מיין אידיש איז א כלי שני'דיגע אידיש. דאס איז נישט געווען מיין ערשטע שפראך, נאר וואס איך האב געהערט טאטע רעדן צו מאמע, מאמע רעדן צום טאטע'ן, דאס איז ווי אזוי איך האב זיך אויסגעלערנט די אידישע שפראך, און איך בין צופרידן צו קענען זאגן אפאר ווערטער אין אידיש, לזכר נשמת לעילוי נשמת טאטע זכרונו זכר צדיק לברכה. איך וויל אנהייבן אפשר מיט א קורצן דבר תורה וואס מיט דעם קען איך אריין גיין אין די פאר ווערטער וואס איך האב צוגעגרייט פאר אייך אויף דעם אווענט. פאר אלע גמרא אין ברכות, אזא אינטערעסאנטע מערקווירדיגע גמרא וואס רעדט וועגן רבי יוחנן און זיין תלמיד רבי אלעזר איז זיך רבי אלעזר איינמאל איז געווען זייער קראנק און טאקע גאר זייער קראנק געהאלטן אט אט און רבי יוחנן איז געגאנגען באזוכן מבקר חולה זיין זיין תלמיד און ער קומט אריין אין צימער און ער זעהט אז די צימער איז אינגאנצן פינסטער. רבי יוחנן אליין, די גמרא זאגט דא און אין אנדערע פלעצער, איז געווען א זייער שענער מאן, זיין גוף האט באלייכטעט, ס'איז געווען פונקט ווי א זון, אזוי שיין און באלייכטעט איז זיין גוף געווען, וואס האט ער געטון אז ער זעט די פינסטערע צימער גייט ער א נעם אראפ זיין העמד פון פון דעם ארבל נעמט ער אראפ און באווייזט זיין האנט וואס איז אזוי שיין ווי א ליכט און ס'ווערט ליכטיג אין גאנצן צימער פלוצלינג זעהט ער אז ר' אלעזר וויינט און ער פרעגט אים. חברה לאזער וואס מיינט איר? פארוואס אז ער נישט געלערנט אזויפיל תורה ווי געטראכט איך דארף לערנען? נו, דער רבינשן קוקט נאר וואס מען וואס מען וויל טון, וואס מען פראבירט צו טון, נישט די ענדע ריזאלט. דאס דארף מען נישט וויינען, וואס האט נישט געהאט גענוג פרנסה אין לעבן, ניין, אסאך האבן נישט גענוג וואס זיי ווילן אין לעבן, דאס דארף מען נישט וויינען איחוד, וואס האט אביסל צרות מיט קינדער מיט דאס, פאמיליע פאמיליע צרות פעלט נישט און אויף דאס דארף מען נישט וויינען, ס'איז א זאך וואס אלע ווייסן וועגן דעם, סאו פארוואס וויינסטו? ר' אלעזר זאגט אים, ר' יוחנן איך ווייס פארוואס איך וויין. ווייל איך קוק אויף אייך און איך זע אזא שפחה, אזא ביוטי, אזא שיינקייט, און די שיינקייט ווייס איך אז עס וועט איינמאל להאי שפחה דבלי באפכא, די שפחה וועט אמאל דארפן ליגן אין די ערד און ווערן פארלאשן ניט דא אויף די וועלט. רבי יוחנן זאגט, פאר דאס וויינסטו? טאַקע דאָ איז װאָס צו װײנען, ובכּה תּרוויו, און זײַן בײדע האָבן אָנגעהױבן צו װײנען צוזאַמען. ס'איז אַ מערקװירדיקע גמרא. און װאָס מײנט די גמרא? װאָס איז די באַטײל פֿון דער גמרא, די אינהאַלט פֿון דער גמרא? כ'האָב אַמאָל געהערט פֿון מײַן ראָש-ישיבֿה, אַז דער פּשט אין דער גמרא איז, אַז די שענקײט, דער ליכטיקײט פֿון רב יוחנן האט זיך גענומען פון וואנעט? ער האט געלעבט אסאך אסאך יארן, איבער הונדערט יאר האט ער געלעבט, און אפילו ער איז געווען אין דעם ערשטען דור פון די אמוראים, האט ער געזעהן אין זיין יוגענט די דור פון די תנאים,

און די קדושה און טהרה האט זיך אפגעשפיגלט אויף אים, און ער איז געווען די איין און איינציגע אין דעם דור יעצט וואס האט זיך אויסגעשפיגלט דער זון דער אספלקיה המאירה וואס אלע האבן געזען אין זיין דור. האט ר' אלעזר געזאגט אז רבי יוחנן ווען דו וועסט אוועק וועט די גאנצע פראכט און שענקייט פון אלע פריערדיגע דורות אויכעט גיין אוועק, דער ליכט וועט זיך פארלאשן. און דאס האט רבי יוחנן געהערט און איז מסכים געווען, דאס איז טאקע א זאך וואס מען דארף וויינען, און זיי האבן ביידע צוזאמען געוויינט. איך געב צו פארשטיין דיין גמרא ווייל מ'קען אפשר זאגן די זעלבע זאך פון טאטע, דער טאטע איז געווען חת א הדרת פנים, א שיינקייט, א אידישקייט האט זיך אנטפלעקט אויף זיין פנים, און איך דענק אז מ'קען אנזען ווי ער האט געהאלטן זיך, ווי ער האט געקוקט און וואס ער האט גערעדט און וואס איז געווען חשוב ביי אים, די חשיבות פון די אלטע היים, פון די גאסן אין ווארשע, פון די שטיבלאך אין ווארשע. ער האט געזען אין זיין יוגענט א מנחם זעמבע, ער האט געזען די כרבנות'קע שפיגל גלאז, די ראש ישיבה פון זיין ישיבה, און גרויסע רבנים די ברידער פון די גער רבי די די משפחה פון גער רבי ער האט געזעהן גאסן און שטיבלעך און אידישקייט וואס מיר היינט זעהן ניט דער ליכטיגקייט דער קוק דער שטרעבונג וואס ער געהאט נאך פון די אלטע היים איז זעלטנס זעהט מען דאס און מיט די פטירה פון די פאטער אויף דעם טאקע קען מען אלע וויינען. אין זיין ישיבה איז געווען הרב שמחה עלבערג אין די ישיבה עמק הלכה, ער האט נאר געלערנט ביז דרייצן יאר ווי די שטייגער געווען אין וואזשע, און הרב שמחה עלבערג האט שפעטער נאך די קריג שוין דא אין אמעריקע געשריבן א בוך ווארשא של מעלה און פארשריבן וועגן די פראכט און די קדושה און די רעביס פון די העכערע ווארשע, דאס איז א שפיל אויף ווערטער פון ירושלים של מעלה איז זיין ספר גערופן ווארשע של מעלה. מיט א צוויי יאר שפעטער איז אן אנדערע שרייבער וואס הייסט בנימין דעווידזאן האט געשריבן אן אנדערע ספר וועגן ווארשע וואס ער האט געטיטלט ווארשע של מטה דאס הייסט די פשוט'ע טאג טעגליכע לעבן פון פשוט'ע מענטשן אין ווארשע וואס איז דארטן אויסגעקוקט. די נאמען פון די שול האט געהייסן די גאנץ פאסטן האט געוויסט ס'הייסט די בלו היל עוועניו שול דאס איז געווען דורך די בלו היל עוועניו אין ראקסבערי און ס'האט די ריכטיגע נאמען געווען הדס ישורון דאס איז געווען איינע פון די גרעסטע שולן אין באסטן וואס די גרעסטע לייט האבן דארטן באלאנגט ווער קען נאך האבן בער איר זעט היינט סטאפ און שאפ, דאס איז געווען יענקעלע ראבינאוויטש רב, דאס איז געווען באלאנגט, דאס איז די אידן וואס האבן באלאנגט אמאל אין די שול, איינער פון גרעסטע פון די לאו טיעטערס, די גרעסטע דזשארדזשעס אין די קאורטס האבן אלץ באלאנגט אין די שול, גרויסע גרויסע בעלי בתים האבן באלאנגט, באט רחמנא לצלן מען זעהט שוין נישט היינט האט ליב אן ווייטער מאטיוו, מען האט נישט ארום גענעצער קיין סאך מענטשן מער, איין מענטש האט געקאנט שפייזן די גאנצע קאמיוניטי, וואס הייסט די קאמיוניטי, די גאנצע באפעלקערונג וואס האט געוואוינט דארטן, מיט די געברויכן וואס מען האט געברויכט צו האבן פאר פסח, אט דאס איז דער אנטשיד פון אמאליגע צייטן און היינט, ברוך השם מען טאר נישט קאמפלעינען. פיין ביי אונז צום ביישפיל אין יאנג איזרעיל, גרויסע געלדער ווערט צונויפגענומען צונויפגעזאמעלט פאר ארעמע לייט, ס'איז נישטא קיין איין מענטש זאל אריין קומען מען זאל אים אוועק שיקן מיט ליידיגע הענט, א דאנק גאט דערפאר, און ברוך דאנקען דער רבונו של עולם האט ער פארדעם האט די הצלחה וואס יאנג איזרעל האט אין ברוקלין, וואס מענטשן ברענגען אריין יעדן טאג געלט, מען שיקט אריין געלט האט ער ספעציעל פאר די מאה שחיטים קאמפיין. די טאטע געהאלטן די אלטע היים זייער זייער טייער, אלץ געהאלטן און געוואלט אינדערהיים צו רעדן צו אונז וועגן ווארשע און וועגן די אלטע היים און האפן אז אמעריקאנע קינדער קען מען נישט מאכן חסידישע ווארשעווע קינדער אבער ווי מען קען האלטן די אידישקייט האלטן די תורה די יראת שמים די גמילות חסדים דאס האט ער אלעמאל געוואלט און איך האף אז די פינף קינדער מיין צוויי שוועסטער און די צוויי ברידער נאר אלעמאל געדענקן טאטן וואס האט וואס איז געווען טרייע פארעם און מיר זאלן אויך האלטן טרייע די זעלבע זאך. און מיר מיר האבן א מנהג אין כלל ישראל אז מען גייט צו מצבה לייגט מען א שטיין אויפן מצבה וואס איז וואס איז די איין איין די טייטש פון אזא מנהג, פארוואס טוט מען דאס? כ'האב אמאל געהערט אין ישיבה, וואס איז א מצבה? א ציון? א ציון איז א שטיין וואס זאגט אויף דעם שטיין איז געבוירן אין דעם טאג און איז אוועק פון די וועלט אין דעם טאג, און דאס הייסט די שטיין איז אזוי די גרעניץ פון זיין לעבן, דאס איז די גבול. וואס ער האט געלעבט פון געבורטסטאג ביז דער טאג איז אוועק, און דאס זיך דא שטיין איז א משל צו דער לעבן וואס דער מענטש, צו געדענקען דעם מענטש וואס האט געלעבט אין די יארן, אבער מיר אידן זאגן אז דאס איז ניט די גרעניץ, דאס איז ניט די ענדע, דאס איז ניט דעם סוף, מיט יעדער קינד וואס קומט און זאגט א תפילה א תהלים ביים קבר און קוקט אויף די אויף די נאמען וואס איז אויף די ציון און ער זאגט ניין דער לעבן וואס איך קוק אויף דעם לעבן איז ניט געענדערט אין די צייט געבוירן און געענדערט אין די צייט מיר זאגן אז דער שטיין וואקסט שטיין אויף א שטיין אויף א שטיין פון א קינד פון א חבר פון א אור אייניקל אן אייניקל די שטיינער זאגן אז דער לעבן דער אינפלוענס דער באטראכטונג וואס דער נפטר האט געהאט גייט אן ווייטער און איז נישט באגרענעצט מיט די שטיין וואס מיר זעען פאר אונזערע אויגן, און אלע פריינד פון טאטן, אלע משפחות און אלע רעבעס און אלע תלמידים וואס ער האט געהאט אין באסטן און אין מסח און געווען אין דעטרויט און פריער. אפילו מען גייט ניט לייגן א שטיין אויף אויפן געווער, אבער טראכטנדיק יעדן יארצייט, יעדן יום טוב, געדענקען וואס ער האט גערעדט אויף די אידישע קויל און צו אין שול, און זיין חזנות מיט זיין שופר, די שטיינדעלעך וועט מען אלע האבן אין זינען און גרעסער מאכן און פארגרעסערן זיין מצבה, זיין לעבן זאל קיינמאל ניט פארגעסן אלץ בעזרת ה' וועט עס זיין א גוטע ב' טבת פאר אונזער משפחה מיט אלע חברים אין באסטן און אלע שטעט, מען זוכה זיין אז מיר וועלן קומען צו ביאת גואל צדק ווי דער טאטע אמור ע ה געענדיגט זיינע דברי תורה א ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

פארשטייט זיך די ערשטע כוס איז קידוש, דערחיה בלייבט נאך דריי כוסות און דאס איז צוזאמען פיר כוסות, און דאס איז די אויפגאבע פון יעדער מענטש, איך האב דאס געזאגט בעפאר אז נישט נאר דער מענטש אפידיג די פרויען און קינדערלעך זענען מחיוב צו טרינקען, טאמער א קינד קען נישט אזויפיל טרינקען פיר כוסות וויין געבט מען אים גרעיפ דזשוס, איז דא א מיטל אויף דעם? אזוי די פרוי טאמער קען זי נישט טרינקען פיר כוסות וויין געבט מען גרעיפ דזשוס, באט די מצוה איז דווקא וויין, פארוואס? וואס יין לשמח לבב אנוש, יין מאכט פרייליך א מענטשן, איז דער עבודה תורה און ס'איז דווקא געוואלט אז מ'זאל טרינקען וויין אז די פרייליכקייט די שמחה זאל זיין דעם יום טוב נישט בלויז דאס עסן. וואס איז דא אין דעם איז דא פארשידענע פראגן וועגן די אראבער כוסות נאך וואס וויל איך איך וויל ס'איז געווען אין ניו יארק א גריסע א גרויסע שאלה דאס הייסט מען האט געפרעגט דעם רב, א פרוי איז געגאנען צו קינד און זי האט געהאט א דאקטער, א אידישן דאקטער, א אידיש אינגערמאן, און ס'האט געטראפן אז מען האט איר געכאפט אין שפיטאל דעם ערשטע סדר נאכט, איידער מען האט נאך געמאכט קידוש און מען איז אהיימגעקומען פון הויז, און די דאקטער פארשטייט זיך אויך האט געמאכט קידוש פאר זיך און גייט טרינקען די ארבע כוסות, און מען קלאפט אין די טיר, אז די פרוי האט מען געכאפט אין האספיטעל זי גייט צום קינד קינד בעט איז געווען די שאלה אז קומט די זיטער אין אינגערמאן א חסידיש אינגערמאן א דאקטער און סאיז געווען א אבסטעטרישען און האט גענומען שטענדיג קער פאר די פאר די גאנצע משפחה און דא די און דא די די פרוי אין האספיטעל וואס זאל מען טיען אוועק גיין פין טיש ער ט'עק א פיר כוסות שוין נישט קאנען טרינקען. דאס איז ט'צארלט געוויס אז דאס דארף ער נעמען ביז שפעט מידנע שפעט שפעט ביינאכט און ווער ווייסט איך וועט קאנען אויספירן די אויפגאבע פון ארבע כוסות. האט ער געפרעגט די שאלה אפשר קאן איך טרינקען די פיר כוסות מיט איינמאהל אריינטרינקען דעם גלאז און סאך האבן מיר געזאגט. אויב ס'זאל זיין געפערליכע מאמענט וואס די מיזט עס אטענדן, די מיזט גיין דערום האספיטעל, אפשר וועט מען דיר מתיר מאכן געבן די ערלויבעניש אז זאלסט טרינקען די פיר כוסות וויין און עס יוצא זיין מיט די הלכה פון שתיית ארבע כוסות פון טרינקען, באט איין זאך, זאל סיסטעם ווען די פיער קויסעס דריקען איינס אויף דאס אנדערע, אדער מען די פיער קויסעס וויינען אריין גיסן אין איין בעכער און טרינקען, די הלכה האט מען געזאגט זאל ווי זאלסט עס טיען, זאלסט נעמען איין גלעזעל וויין און טרינקען, ווארטן א צוויי דריי מינוט און טריק דאס אנדערע, און צוויי דריי מינוט דאס דריטע און דאס פערדע, באט נישט מיט איין מאל, און די אינגערמאן די דאקטאר איז אוועקגעגאנען פרייליך און האט געווינטשן דעם רב א גוט יום טוב און א דאנק אייך פאר אדווייזן מיר אט די גוטע בחירה וואס קען יעצט טוען פאר די פרוי און זיי אין מיטערנאכט איך בין יוצא געווען מיט ארבע כוסות אין פולן זין. ווי אזוי האט ער געוואלט אז מענטשן זאלן אים אדרעסירן?
אינטערעסאנטע זאך, אין באסטאן איז זיין טיטל איז געווען רעווערענד. פארוואס? ווייל ער האט אליין נישט געהאט סמיכה, און אין די אין די אלטע יארן אין באסטן איז האט מען נישט געהאט סמיכה האב האט זיך נישט גערופן ראביי, היינט איז אן אנדערע וועלט, היינט אז די אז די האסט א לעיקוואוד אדרעס ביסט א ראביי, אז יעדער יעדער איז ראביי און אלע רופן זיך ראביי. און ווען ער איז געקומען צו אמעריקע איז די טיטל רבי איז געווען א זייער חשובע טיטל און און ווען ניט באנוצט מען דעם טיטל אויב נישט אז דאס געהאט סמיכה און מענטשן האבן גערופן רעווערענד רעווערענד לאקעטש אזוי האבן גערופן די שמשים אין אין אין די פריערדיגע יארן אין באסטן ער איז געווען מערסט צופרידן. ווען א מענטש וואלט אים אדרעסירט ווי ר' מאיר. ר' מאיר איז געווען זיין נאמען וואס ער האט געהאלטן מאכט א קאנעקשאן מיט א מענטש, ס'מאכט אזא איינשלוס מיט א מענטש, ס'ביסט אויף די זעלבע לעוועל אז די קענסט מיר רופען ר' מאיר. און דאן זיינען די עלטערע מענטשן האבן גערופן מאיר וואס איז געווען זייער צופרידן, ער האט נישט געוואלט געוואלט קיין טיטלען, מאיר איז געווען זיין נאמען אן זיין טיטל, הגם אויף די סטעישן איז געשטאנען רעווערענד, אבער אין זיינע אויגן איז ער געווען מאיר, כ'פלעג זאגן אן אינטערעסאנטע זאך, אזוי אז איך הער די מאמע רעדט רעדט פון טאטע, זי איז נאך זי איז אביסל נאך אין אבילות, נו וואדע מ'וועט איר פארשטיין אז איר מאן פון סעווענטי וואן יערס איז איז אוועק, איך הער צו ווי זי רעדט צו זיך. אוי מיין מאיר'ל, מיין גאלדענע מאיר'ל, ס'נישטא וואס וועל איך טוהן אן מיין קרוין, אן מיין גאלדענע מאיר'ל. דאס איז געווען די אינטימעט נאמען מאיר'ל, אבער צו אלע חברים און אלע מענטשן אין שטאט איז ער געווען מאיר.
וואס דארף מען וויסן וועגן אייער מאמע איר צו לאנגע יארן, מיר ווינטשן איר אונזער טרייסט, וואס דארף מען וויסן וועגן איר און וועגן זייער פארטנערשיפ? איך האב מורא צו זאגן אז דאס איז א פארטנערשיפ אויכעט פון די אלטע היים וואס דא איז אביסל זעלטענס אז מען זעט אזא פארטנערשיפ, דאס הייסט אז די מאמע איז געווען פון די פרויען, מען קען עס רופן אולד פעשען פרויען, ווי איר גאנץ לעבן, איר גאנץ הארץ, איר גאנץ מח איז געווען טאטעלי דיוואוטעד צו איר מאן, מיין טאטע זצל, נישט געווען קיין שריט און טריט וואס די טאטע האט געטון, וואס די טאטע האט אנגענומען, וואס זי האט ניט צוגעהאלפן מיט לב ונפש, על אז ער זאל זיך מצליח זיין וואס וואס ער וועט זיך אונטערנעמען. א מערקווירדיג זאך אז די ברידער און די שוועסטער רעדן זיך צוזאמען אז עפ ח היינט איז ניט אזוי, היינט איז אוואדע ס'איז גוטע מערידזשעס און ס'איז דא חתן כלה און מאמע טאטע, אבער. די איבערגעגעבנקייט וואס איז געווען ביי טאטע און מאמע איז א זעלטענע זאך, דאס זעט מען ניט היינט, און מיר טראכטן וועגן דעם, מיר רעדן וועגן דעם, און אזא דעוואושען איז טאקע ניט צו געפונען. אין די שמחה'דיגע צייטן איז זי געווען מיט אים אין די גרעסטע שמחה, און אסאך מאל אין שווערע צייטן איז זי געווען מיט אים אין צוזאמען ביסל געטרויערט, געטשעלענדזשט, געווען וואריס, קיינמאל ניט אוועק געגאן פון זיין אויגן, קיינמאל ניט אוועק געגאן פון אים אפילו אן אמה, אזוי זענען געווען איינס, מאמע און טאטע זענען געווען איינס. א דאנק איך זייער און כל טוב און אויף שמחות און ברכות פאר די גאנצע עולם וואס הערט אייער פראגראם וואס טאקע קענען צוזאמען רעדן אויף גוטע צייטן אם ירצה ה'. א גוטן אוונט אייך חשוב'ע צוהערער פרום היינטיגן אידישן רעדיא פראגראם. ערשטנס וויל איך באדאנקען מיין טייערן פריינד מאיר דוד, פארגיב מיר די גרויסע כבוד צו רעדן צו אייך פון שמחת פורים. זייט וויסן אז אונזערע ימים טובים באשטייען פון פסח, שבועות און סוכות, אה, פארשטייט זיך און חנוכה, חוץ יום טוב איז איז ראש השנה יום כיפור אויך, לאמיר זיך קאנצעטרירן אויף שמחת יום טוב היינט, מ'הייבן אן מיט פסח, פסח

ווען מיר גייען אדורך זעהט מען סוכות ווי זיצן די פעמילי משפחות און מען זינגט צוזאמען און די שמחה איז גרויס, מען גייט אדורך אין די רישא גאסן חנוכה זעהט מען די מנורה מיט מיט די לעכטעלעך וואס איז אנגעצינדן ביי די פאטער און עס איז אנגעצינדן פון קינדערלעך זעהט מען נאר די נאנטע פון די גאסן. אבער די פראגע איז וואס זעהט מען ביי פורים? ביי שמחת פורים וואס זעהט מען די גאס? גארנישט. מיר געפינען אין די גמרא געפינען מיר ווי די חזל זאגן חייב אדם לבצומר בפריו דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, זייער זייער פרעמד האט ער די מצוה וואס די חזל הייסן אונז מאכן, וואס? וואס זאל מען טון אז א מענטש א איד זאל זיך אנטרינקען, ממש אנטרינקען אויף אזיין מדריגה אז זאל נישט וויסן פון איינעם צום צווייטן, ער זאל נישט וויסן פון אור המן ביז ברוך מרדכי, אזוי ווייט זאל זיך אנשיקערן, איז א מצוה חיי אדם. אין מיינע טעג לאמיר איך עטס יעצט אביסעל א לערנען דערפון וואס איך בין די בעל קורא אסאך מאל געווען אין יענקי זעלע פאר יארן לאנג באט עפעס וועל איך אייך געבן בלויז די טאן און די פילינג אדער פון די היינטיגע פרשה וואס מען גייט לערנען אין שמיני עצרת און נאכאמאל וויל איך אייך באטאנען אויב עימיצער האט צייט קומט צו גיין אויף שבת בראשית צו דער ערשטער שבת וואס מען הייבט אן צו ליינען אונזער תורה, די ערשטע מיט די ערשטע פאר פסוקים, די ערשטע פאר ווערטער, די וועגן דעם וויל איך רעדן, מי ירצה השם האט ער דעם שבת בראשית, און איך בעט אייך אלע אויב איר קאנט, אויב ס'איז מעגליך פאר אייך, קומט צו גיין אין יאנקעסוויל, איך בין זיכער אז איר וועט האבן הנאה צו הערן אט די פאר ווערטער, ס'איז דא פארשטייט זיך. עס איז דא פראגן און ענטפערס טאמער ווייס איך שוין ווען צו דערפילן איז עס אויך נישט געווענליך פאר די פראגן אויף אלעם בעט איר ענטפערס וואס מ'וועט נאר קענען און יעדן און יעדן איינעם העלפן. עטס אביסעלע ליינען פון די קריאת התורה. עצור תעצור את כל תבואת זרעך היוצאי השדה שנה שנה.

ווי אלל שוד העוו לאנגע געזונטע יארן און האבן נחת פון די קינדערלעך און די האול משפחה זאל זיין געזונט די האול יאנג איזרעיל זאל זיין געבענטשט מיט גוטע זאכן און צו הערן נאר בשורות טובות און אויף קאורס איך וויל ווינטשען א פרייליכן פורים און רבונו של עולם זאל שיקן

מאיר דוד פראסען די פרוי. איך דערמאנט זיך מיר די פראגראמען וואס איך האב געהערט אין באסטאן, ס'איז מיר געווען א גרויסע פארגעניגן, און איך האב געקריגן אסאך טעלעפאן קאלס פון מענטשן וואס זענען געווען צופרידן צו הערן פון מיר. איר ווייסט דאך די צייט שטייט נישט די זעלבע זאך, באט איך האף אז מאיר דוד וועט ממשיך זיין, וועט קאנטיניו, וואס הייסט וועט פארלענגערן, אויף יארן יארן זיינע ביוטעפול אנגענעמע פראגראם אין אידיש, דאס איז זעלטן א זעלטנהייט, דאס קען מען נאר זעהן אין די גרויסע שטעט אין ניו יארק אין שיקאגא און נאך דארט נאך אין גרויסע שטעט קען מען הערן אידיש באט ערגעץ אנדערש איז די אידישע שפראך זיי בענקען נישט די שפראך דא ווי איך בין יעצט אין דעטרויט איז דא אפאר מענטשן וואס רעדן אידיש איז זיי טרעפן מיך אויס אזוי מחיות, אזוי שיין צו רעדן אידיש, און די אידישע שפראך ווערט נישט פארלוירן. אידישע שפראך איז, האב איך אמאל געזאגט אין די פראגראם, דאס איז א הייליגע שפראך, און א איד טאר נישט פארגעסן אט אידישע שפראך. און מיר האפן מערצעשעם אז אייער פירער מאיר דוד פון אידישן פראגראם וועט ממשיך זיין, וועט פארלענגערן דאס

נאכאמאל א גוטע וואך און און א געבענטשט יאר און א פרייליכן פורים, מען וועט נאך רעדן וועגן דעם שפעטער, זייט געזונט כל טוב.
איך וויל באדאנקען ר' דוב בער לאקיטש, זון פונעם נפטר, און שלום בענפעלד און הרב שייקע לערנער פאר זייער באטייליגן זיך אין אונזער פראגראם. כבוד זאל זיין